Salam ezizleşer hemmäňizi YouTube kanalynda hoş gördük. Eger ýadyňyzda bolsa biz e, geçen gezekki e, pinine degişli bolan wideomyzda jemi 8 e, sany Çekimli sesler barada öwrenipdik. Bu gezekki wideomyzda bolsa biz jemi alty sany täze çekimli sesler barada öwrenip geçeris. Size peýdasy deger diýip umyt edýän. Ýadyňyzda bolsa, geçen gezekki pinine degişli bolan wideoda şu görýän sekiz sany çekimsiz sesler barada öwrenip geçipdik. Täze çekimsiz sesleri öwrenip başlamazdan ozal, geliň ol geçen gezekki öwrenen çekimsiz seslerimizi bir gezek gaýtalalyň. Yzymdan gaýtalaň, Çiň gan wo du. Bo.

Geliň indi bolsa pinnindäki şu görýän üç sany çekimsiz sesler barada öwrenip geçeliň. Ilki bilen meň yzym bilen gaýtalaň. G G K K H H Şu çekimsiz sesleri öwredenlerine onuň yzyna ine şu görýän çekimli sesi goşup öwredýärler. Sebäbi k, k, h diýeniňizde hiç hili hiç hili ses bermeýär. Şonuň üçin öwredenlerine onuň yzyna ine şu görýän çekimli sesi goşup öwredýärler. Bu çekimli ses hytaý dilinde ýagny y, Yga diýip aýdylýandyr, ony berk ýatda saklaň. Gyga, kyga hem-de hyga diýen çekimli sesler seslere hytaý dilinde şyýin diýip atlandyrylýandyr. Bu çekim sesler aýdanymyzda diliň ujy däl-de yzky tarapy, ýagny diliň köki kentlewe ýakyn bolmaly. Bu çekimsiz sesleri öwrenmek kyn däl. Şonuň üçin üns berip diňleseňiz derrew öwrenersiňiz. Ilki bilen diliň ýerleşişine serediň. Agyz boşlugynda diliň ýerleşişi. Başda şeýle, soň beýle. G-g diýip aýdanymyzda. K-da edil şon ýaly. Hyga diýip aýdanymyzda-da, dil, ýagny diliň orta bölegi ýa-da diliň köki ýokarky kentlege ýakynlaşýandyr. Gyga hem-de hyga çekimsiz sesleri aýdanymyzda, eliň aýasyny agzyňa ýakynlaşdyr we şu sesleri aýdyp gör, hiç hili howa çykýan däldir. Meselem, g-a, h-a. Emma k-a çekimsiz sesde aýdanymyzda bolsa, agyzdan howa çykýandyr. Edil şu suratdaky görşümiz ýaly. K-a, k-a. Gelin bolsa şu üç çekimsiziň yzyna çekimli ses goşup, okap göreli, yzymdan gaýtalaň, Çinga mo du, ga, ga, gy, gy, gu, gu, gy çekimsiz sesiň yzyna çekimli ses goşamyzda eroglifyň okalyşy. Yzymdan gaýtalaň. Ga. Ga. Ga. Ga. Hem-de Gu. Indi käçäs. Ka. Ka. Kı. Kı. Ku. Ku. Ku. K çekimsiz sesiň yzyna çekimli ses goşanyňda ol ieroglifler şeýle okalýar. Ka. Ka. K. K. Ku. Ku. Indikä geçýäs. Ha. Ha. Hy. Hy. Hu. Hu. Hy çekimsiz sesiň yzyna çekimli ses goşamyzda ieroglifler şeýle okalýar. Ha. Ha. Hy. H-a, H-u, H-u. Geliň indi bolsa pinindäki ine şu görýän üç sany çekimsiz sesler barada öwrenip geçeliň. Yzymdan gaýtalaň. Çingamodu, ji. Ji Çi Çi Şi Şi Bu çekimsiz sesleri öwredenlerine onuň yzyna, ýagny şu görýän çekimli sesi goşup öwredýärler. Ji Çi, Şi, bu üç sany çekimsiz sese, hytaýça, şga, mian, yin, şga, mian, yin, diýip atlandyrylýandyr. Ji, Çi hem-de Şi çekimsiz sesleri, ses, Aýdanymyzda, ýagny ýylgyranyňda, dodaklaryňy iki tarapa ýyrylýş ýaly etmeli we bu sesleri çykarmaly. Bu çekimsiz sesleri aýdanymyzda, diliňiz ýokarky dişiň, ýagny etli ýerine degmeli. Üns berip görüň. Ji hem-de Çi sesini aýdanymyzda degýändir. Şi sesini aýdanymyzda bolsa, ol ýak degmän, diňe oňa ýokarky dişiň etli ýerine, ýa ýakyn bolýandyr, ýöne degenok. Çi çekimsiz sesini aýdanyňyzda, eliňiziň aýasyny agzyňyza tutup görüň. Ýagny çi diýip aýdanyňyzda, güýçli ýel çykýandygyny duýarsyňyz. Meselem, Çy. Çy. Emma cy hem-de şy çekimsiz seslerini aýdanymyzda bolsa, sesleri, ýagny agyz boşlugyndan çykýan howa känbir batly däl, ýagny känbir güýçli däldir. Meselem, çy, çy. Hytaý peninindäki ine şu görýän çekimli sesleriň arasynda diňe i hem-de ü çekimli sesler, ji, çi hem-de şi çekimsiz sesler bilen bilelikde ulanylýandyr. Ýagny olary geliň okalyň. Ýagny ji, jü, çi, çü, Ş hem-de Ş. J, Ç hem-de Ş çekimsiz seslere Ü goşulan halatynda onuň iki nokady, ýagny taşlanyp ýazylýar. Ýöne okalanda olar hökman Ç, Ç hem-de Ş diýip okalmalydyr. Bu düzgün diňe ji, çi, şi çekimsiz seslerine degişli. Eger-de l, n çekimsiz sesleriň yzyna ü çekimli ses goşulanda, onda ü çekimli sesiň üstündäki iki nokat taşlanyp ýazylmaýar, edil bolşy ýaly, ýagny bolmalysy ýaly durmaly. Gelin bolsa şu üç sany çekimli sesiň yzyna çekimli ses ses goşup okap göreli. Yzymdan gaýtalaň. Çingamo du. Ji. Ji. Jü. Jü. Ji çekimsiz sesiň yzyna çekimli ses goşulanda ieroglifleriň okalyşy. Ji. Jü. Indiki Çi, çi, çü, çü, çi çekimsiz sesiň yzyna çekimli ses goşulanda iroglifler şeýle okalýar. Çi, çü. Indiki Şi Şi Şü Şü Şi çekimsiz sesiň yzyna çekimli ses goşulanda ieroglifler şeýle okalýar. Şi Şü Ýagny bu günki öwrenjek çekimsiz seslerimiz ýagny şulardan ybarat. Nesip bolsa size azajygam bolsa peýdasy deger diýip umyt edýän. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollagyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan teswirleriňize jogap bererin, ýa bolmasa-da soraglaryňyza laýyk bolan wideolary taýýarlap size ýetirerin. Onda näme, indiki wideomyzda görüşýänçäk hoş sag boluň!